Also ech fäerte ganz Welters zeréck. Jo. Lo op Facebook, dat ass ewell nei, neierdéngs ewell eng, also do posten d'Leit elo scho Saachen, weess de, déi viru 40 Joer, 50 Joer geschitt sinn. Jo. Stell de mol vir, wann een, wann een d'Zeitung géif liesen, hè, da géifen do d'Noriichten stoen, dass viru 40 Joer, ech weess net, Igagagaga oder wéi e geheescht huet, do d'Leit d'Kamera ofgeschnidden hunn. Da géif ech och froen, jo wat soll dee Quatsch, hè? Jo. Et ass eng Aart a Weis, wann s de als soss näischt opweises hues, da weis de drop zréck, dass de viru 40 Joer mol eng Gei Gross gewonnen hues. Jo, bon. U sech näischt Aussergewéinleches. A wann s de dann d'Leit dorunner erënners, ech mengen natierlech, sech de Gänsefizzecher. e bëssen distinguéiert an enger Sprooch, déi e bëssen en Niveau verlaangt, do gëss de awer ugebaut, léiwe Jong, do gëtt geschriwwen, du wiers perpréduéiert oder wéi war dat nach scho méi op Franséisch, wéi hat elo geschriwwen, perpédué, jo, also. Perturbéiert nennt een dat, jo jo. Mam Molière hunn ech sou meng Problemer, net nëmme mam Molière, och mam Goethe a mam William Shakespeare, wéi se alleguerten heeschen, do huet een do, do dréint dat net méi sou richteg. Mee bei verschidde Leit muss dat awer och esou sinn, datt et net méi richteg dréint. Well wann ech mech drun erënneren, ech mengen un déi Zäit, mir si jo emol eng Zäit gefuer, jo jo jo, mer ware jo och net grad dee ganz schlechtesten, mer hu jo emol gewonnen, mer hu jo emol, ech ka mech souguer erënneren, eng Course gewonnen ze hunn, de Streckrekord ass ni gebrach ginn. D'éischte Kéier a mengem Liewen, wou ech an en Auto klommen mat 800 Päerd, bum, bap, rop, am éischte Gang, kuerz virun der Arrivée, den zweete gewonnen, ech gesot hunn, elo flitt der de Motor ëm d'Ouer. Neie Streck konnt ni méi ni méi gebrach ginn. Ech hunn no viru geescht, huet dann all Freed se deeg op Facebook, do géif leister méi, jo hutt dir se nemmi all. Ech mengen et si jo Geck, bei mir misst een dat jo verstoen, mee Leit déi jo awer Verstand hunn, déi missten jo awer wëssen, dass dass dat Idiotie ass do all Freed se deeg déi selwecht Foto drop ze setzen, mat wou se do a Siegerpose stinn. Mä jo, elo kommen mer zrëck op dat, déi Madame Joffer, déi da gemengt huet ech wier perturbéiert. Oh, déi hat e klengen Aarm un meng Kolleeg gefriess. Esou wéi verschidden aner. Bei déi Zäit op de Coursen, da si mer da bei e Rockconcert kucke ginn. Do lafe jo och d'Fraen net ëmmer de Mick Jagger an der Gesalbert no. Dat heescht also, wann deen am Bett lant, ma Jong, da bass de kal kal. Mä bei eis zu Lëtzebuerg, ma mir ware jo keng Mick Jaggerer, mä mir ware jo, mir ware jo, Drëtt Kategorie, Michael Schumacher, mä mir egal, wann s de no Bensinn gestonk hues, wei si se der nogelaaf? Mä léif Jong, also, ja, ech wëll wuel net grad hei an den Detailer goen, mee wat ech soll soen, deemools, en ass haut dout, wéi ech mengen, en ass haut e puer Meter ënnert dem Buedem, eise Frënd, de Struppi, wann ech mech ganz gutt kann erënneren, huet e Mattéi Abes geheescht am Original. Tjo, dat ass jo e Problem, wann ee Leit kennt, et ass gescheet ginn, dat vu senger Fra, do hat dann seng Fra gemengt, ech hat emol enke sou e Micky-Maus-Buch geschriwwen, do hat ech den dann ernimmt, trotz sengen Aventuren. Du sinn ech op d'Geriicht geruff ginn, hunn ech do missen aussoen géint mäi Kolleeg, ech war ëmmer Schruppi fir mäi Kolleeg, sou laang, wéi ech bisichen kloer gemaach hunn, datt en op mengen Autoen net kéint fueren. Do gesäis de, d'Kollege sinn nëmmen do, well se, ech hat eng Dosen Autoen, huet gesot, kéinten op mengem Auto fueren. Also hat ech dann och, glécklecherweis, seng Frëndin och nach, nach, na ja, kann Dir dat jo elo nennen, wéi Dir wëllt, hä, da gemengt, Mallöv, Jong, Daat Schwein, daat haat méi Männerschwänz a senger Fotz wéi den Metzel Wëstig an der Fotz ze hänken. Also haut mei lewen, däerfs déi Dämmercher awer nemmi dorun erënneren, he? Well mei lewen, Jong, dann, dann hues de, dann, dann has de awer den Däiwel op der Panz. Jo, jo, dat ass jo normal, mee d'Leit wëlle jo nemmen net un hir Vergaangenheet erënnert ginn, mee dat dierfe verstinn ech jo net, datt déi Leit, déi sech mat deenen ophalen, ëmmer vun hirer Vergaangenheet schwätzen oder dreemen. Do do klappt da iergendwou eppes net. Et sief dann, Jedem Tierchen sein Pläsierchen heescht et op Däitsch. Do gesinn ech him gaangen ze trainéieren fir de Show, ech muss jo nämlech an Däitschland do d'Sau erausloossen. Dat mam Däitschen, dat klappt dann net esou richteg. Mä kënn do nees net an esou richteg an d'Sprooch do. Abee, mee bis dann packe mer dat nach. Also an deem Sënn dann, a wéi gesot, also haalt op do mat deene Fotoen, well mir hunn fänkt nach een dee Schäispabeier ze presentéieren, wou sech den Aarsch ofgebotzt huet. Et geet schonn duer, datt mer mussen all Dag Caféë gesinn, déi d'Leit drénken an ech weess net nach alles, wat se do wëllen op Facebook poséieren. Also an deem Sënn, vergiesst et léiwer, awer haalt et fir Iech. An deem Sënn, bye bye.